hani mbeca irĩkũ nduru ĩrĩkũ mbeca irĩkũ ndurũwa ĩrĩkũ esta ndakwĩra ngĩcoka ngwenda ngore mbeca icio exactly harĩa ndĩracigĩte hani ngĩaria ma gũtirĩ mbeca njoete then ndingĩiga mũici gũkũ nyũmba ĩno yakwa ndacoka njage mbeca icio exactly harĩa ndĩracigĩte ndigakũhe mbeca rĩngĩ nyũmba ĩno ona nduru which money which drawer

Esther, uroneka nori muraka. What's wrong? james nĩ mũrata guo mũrata guo nĩ atũmĩte mũtũrĩre wakwa ũritũhe mũno Ningĩ rĩu nĩkĩ gwĩkĩte this time around? imagine for two days nĩ aregete kũrĩa irio ciakwa na angũthũkagĩra tu nĩ ũndũ wa tũmaũndũ tũnini nĩ mũhĩtanĩtie hĩndĩ oro yothe kana kĩndũ ta kĩu o kũmwĩtia tu mbeca cia tũmathĩna twakwa na cia mahũthĩro ma nyũmba nĩ mbeca cigana ũrenda I can give you that money no james ndirabatara mbeca icio rĩngĩ ũndũ o ũrĩa ingĩenda tu No ndeithie kwaria na mũthuri wakwa. Nĩnogetio nĩ mathĩna maya. I'm really tired. It's all right. Nĩngwaria nake. Now cheer up. Stop being angry anymore. Reke ngũrehere kĩndũ kĩhehu gĩa kũnyua. Ngũrehere njohi kana kĩĩ? He soda tu. We nĩwe ndinyuaga njohi. Hwe? Gacohi nĩko kangĩahoreria meciria maku na ihenya? Aca. He soda tu.

Esther ndara ũyũ mũrahĩtanĩria kwaga ciana aranjĩra atĩ agwĩtie mbeca no kũmũnegenia na kũrega kũmũnengera Ah, ndiganĩrwo nĩ ũhoro wa waci wa mbeca mbeca cia kii

thikĩrĩria mike esta nĩ mũtumia no othe makoragwo mahana ũũ the fact atĩ ndarĩ aragĩa ciana no mũhaka ebehave ina kuya mana na ndakũria ũmũ understand no mũkirĩrĩria james ndirona tũranyita wega esta ndangĩiganĩra ndangĩiganĩra imagine mũndũ wĩna degree akĩrega kwandĩkwo atĩ tu tondũ ndarĩ na mwana Hĩĩ. ũrĩa arenda no tũtindage tũgĩthiĩ gũthimwo gũkũ na gũkũ kwa ndagĩtarĩ ũyũ na ũyũ ona thutha wa gũthi kwa mandagĩtarĩ kwĩrwo nĩ mandagĩtarĩ maingĩ atĩ hatirĩ mũndũ wĩna ũru na no tũgĩe ciana timũkenu please timũkenu o nawe nĩ njũĩ ndũrĩ mũkenu we ndwĩtĩkĩre tu gũthiĩ gũthimwo doesn't hurt na nĩ njũĩ nĩ mũkũgĩa na thayũ nyũmba ĩno Madam, Mike, nĩ njĩkĩte all the necessary tests na result ciothe ndĩ nacio haha. Nĩ gĩkeno atĩ gũtirĩ mũndũ wĩna thĩna ona ha. No igue. Westa, tutiri na thina ona hanini. Ũrĩa mwagĩrĩirwo nĩ gwĩka nĩ gũtuĩka patience. Na Ngai nĩ ekũmũhe ciana ihinda rĩakinya. Madam, ndũkaigue wĩna kĩeha ciana nĩ ngũrũ. But doctor, tũgweterera nginya rĩ? Ndirĩ sure no nĩ ndamũria mũno na mwĩtĩkie Ngai mũno. Doctor, thank you mũno. Nĩ twakena mũno mũno. You are most welcome.

ũhoro waku nĩ mwega mũno Wee, na nduokire ũhiki wakwa woi ndũrĩ wariganĩrwo no nĩ ndakwĩrire ndanyitire kandi yaku ĩcereirwo anyway I'm very sorry It's okay, it's okay. Rĩu wĩna ciana cigana? Ndĩna ciana ithatũ, twĩrĩ twa mahatha. We wĩna tũigana rĩu? Nĩ njũĩ nĩ wehĩk nĩguo ũcoke kairĩtu. It's so unfortunate. Ndĩrĩ ciana bado. Oi, ndikũmenyaga, ndingĩenda gũkũmũka. No, it's okay Ann. It's alright. Ti mahĩtia maku. It's alright. It's alright. Oh, are you sure gũtirĩ na thĩna? My dear ndiũĩ. Gũtirĩ na thĩna. No nĩ twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo twĩ na ciana. Yeah, that is true. Nĩ muonete ndagĩtarĩ hihi kana kĩndũ ta kĩu? Nĩ tũthimĩtwo kaingĩ na tũkerwo gũtirĩ na thĩna. I really don't know what is our problem. Ah, okay Esther. Ngai nĩ oĩ gakwenda gwake. By the way, no ũnyone mũthenya ũmwe?

no ndahĩtĩirie ngai baba tarora ana ona mahu macio mothe arutĩte bado no ũmũhete ciana ngai baba ndathimana kana onokorwo nĩ kamwe tu ngai kĩndahĩtĩirie ũ why me why me wĩ mwega Ndĩ mwega. ndĩrenda mike hihi ekuo Ndarĩ arakinya. Nĩekũmĩaga nĩ ũroka. ndigwĩciria ko tangĩmũhũre na thimũ yaku ũmwĩre ndĩ gũkũ okay ona gũtuĩka agĩrĩirwo nĩ gũkorwo akinyĩte by now Ah, ona nĩoka hi darling Hi to you. kĩnjigĩ indo ici na gũkũ thĩinĩ Dennis, kwĩna thĩna? Gũtirĩ na thĩna brother. You see? Nĩ nduka ĩrĩa ndendaga gũkombora. Mwene aranjĩrire no ndĩmĩoe ndĩhage ngiri ithano o mweri na ndĩhe deposit ya mwaka mũgima. Dennis, ndũrĩ na mbeca cia gũkombora nduka nĩguo ũgũcoka ũrute kũ mbeca cia gwĩkĩra stock? Ndĩna mbeca cia stock no ingĩtũmĩra mbeca icio rĩ? ngũruta kũ capital ya kwambĩria business Dennis, brother Dennis, brother nĩ maita maigana ndagwĩta merĩ Dennis, three how many times kũkanĩtie gũka gũkũ gwakwa gũthumbũraga I swear, I swear. This is the last time. No gathĩna kanini karanjokia na thutha. but ndoya nduka ĩyo hihihi ũkone magegania na ciama Dennis. Dennis. Brother. Ugoka Friday. Nĩngakũnengera ngiri mĩrongo ĩtano. hehehehe ngai arokũrathima gũtirĩ hĩndĩ ũkaga may the lord god fulfill your petitions Dennis. Dennis. Have you eaten? hehehehe ndirĩ mũhũtu nda yakwa nĩ njihũru Friday Friday Friday Friday

Kana ningĩgũthondekera kĩndũ gĩa kũrĩa. Oh my sister, I'm okay. Otoguo ndakwĩra my sister, rĩu niĩ ndĩ mũmaku mũno. Esther, ũũ ti thĩna ũngĩenda ona thũ yaku ĩgĩetha. Thĩna wĩ haha. Ndagĩtarĩ aratwĩrire niĩ na mũthuri wakwa gũtirĩ mũndũ wĩna thĩna. Rĩu ndiũĩ kĩrĩa kĩragiĩ tũgĩe ciana. I really don't know. Luke, kwĩ maũndũ maingĩ mũno mangĩtũma ũkorwo wĩ thata. Hĩĩ. mĩaka ĩrĩa ndaikarire itarĩ mwana niĩ nĩ njũĩ ũrĩa ndaiguaga gũtirĩ ndeto ciakwa itaririo my dear ũguo nĩguo kũhana nani o mũthenya nĩ ũrerwo gĩtũmi no gũtirĩ kĩhonia tanjĩra atĩrĩrĩ we thĩna waku warĩ ũrĩkũ Niĩ thĩna wakwa warĩ kind of medical problem. Niĩ nĩ ndekĩte abortion rĩmwe. No rĩrĩa ndathiĩ kwĩ ndagĩtarĩ, ndahingũrire nda yakwa hatarĩ na thĩna. My sister, kwĩhoka thĩna waku ti ta ũcio. God forbid. Niĩ ndĩ ndeka abortion ĩno rĩmwe. Na kĩu nĩkĩo kĩramakia. rĩu ningĩ nĩ hakoragwo na thĩna ũngĩ mwĩrĩ waku na wa mũthuri bo no ĩkorwo ĩte kũiguana at all na there is no way ona mũngĩtũra gĩtanda kĩmwe mĩaka igana rĩmwe ndũngĩgĩa nda so ũrasuggest tũtigane na mũthuri wakwa kana njĩke atĩa niĩ ndirĩ ũndũ ndĩra suggest but life must continue na ndũngĩtũrĩra thĩna tondũ ndwenda gũtigana na mũndũ what niĩ ndingĩtigana na mũthuri wakwa tondũ i love him very much kana ũkĩgerie kũgĩa mwana na mũthuri ũngĩ jesus hehehe ũranjĩra njĩke ũtheria okay koguo nĩkĩo gũkĩte gũkũ gwakwa ũnyendeire gũtigana na mũthuri wakwa reke ngwĩre waraku nĩ mũhote your plans will not work Esther, Esther, my sister. Stargate. Fresh new.

niki ureka haha nja Dennis niwe ngwetereire kai kwina thina ĩĩ kwĩna thĩna thina uriku my landlord athumbũrĩte mũno nĩ ũndũ wa rent ya mĩeri ĩrĩ rent ya mieri iri ni mbeca cigana nĩ ngiri ikũmi ngiri ikumi tu okay gũtingĩhotekeka atĩ wona ndakũrehera mathĩna makwa ndũmahotaga no we maku wandehera nĩ wendaga ngũhingĩrie warega kũnengera mbeca icio nĩ kũmenya ndũnyendete na no gũtigana tũgũtigana You know I love you Maria. Tiga kumaka. Harĩ kabiacara ngathi on Friday. Ndacoka ũgethamba na mbeca. wow Ingethamba na mbeca ndiragwĩtĩkia. Eeh ndũranjĩtĩkia? Hey Dennis, kuona nĩ kuo gwĩtĩkia. Please njĩtĩkia. Njĩtĩkia tu please. Reke tũingĩre nyũmba.

nyita ngiri ici mĩrongo ĩtano in any case ndigakorwo hakuhĩ ũkanengera my brother Dennis ndĩreciria ahota gũka Friday nĩngamũnengera

nahera mũgwanja wĩnacio haha aca ndĩna ngiri mĩrongo ĩtano tu cige haha mbere yaku

rĩu uma ũthiĩ na kĩhuta atĩ ũthiĩ o ũguo makinya mĩrongo mũgwanja na mũgwanja rũciũ ũgoka ngwĩrĩ ũrĩa ngoma cia njĩra

Yes, Mike. Yes, I'm fine. Mutumia waku we guku na nä ngå må rehe james gũkũ gwakwa ndegũcoka atarĩ na ngiri mĩrongo ĩtano iria ndĩramũnengerete mike å ngä ingata må tumia waku atä a nĩ ũndũ tu wa ngiri mĩrongo ĩtano thikĩrĩria haha james ici ti mbeca ta mwĩhoko how comes ndingĩmwĩhoka na mbeca ndiramũnengerete mbeca icio ngiri mĩrongo ĩtano anengere my brother ngĩcoka gũka aranjĩra atĩ nĩ arakonirwo na njĩra ĩtaramenyeka nĩ ĩrĩkũ thikĩrĩria mike the fact is ũyũ nĩ mũtumia waku na no kinya ũmũhagĩra kaingĩ kaingĩ ma I'm pleading for her please Luke James, ndirenda kuona mũtumia ũcio atarĩ na mbeca icio. never mind ndĩna ma nĩ egũcoka

yes ici ti mbeca nyingĩ harĩ niĩ Oh James, we mũrata wakwa wa biũ. I thank you so much. Oh my God. It's alright. It's alright. Thank you again and again. Thank you. Come on, it's okay. To the bedroom ngakunengere mbeca. Ũramini atĩa? Hatirĩ ũndũ wa gũkũmakia. I mean, harĩ ũndũ ũndũire nyendaga gũkwĩra. Nĩ tũthiĩ na thĩinĩ. James, tareke ngũrie nĩ mũtumia mũrataguo ũrenda gũkoma nake Esther tiga kũnyita na ũru you see nĩ njũĩ wega ũhoro wanyu na mũthuri guo Esther but you see nĩ tũthiĩ bedroom you will understand me You will need me. Okay? James, nĩndamenya wĩ mũru biũ tondũ nĩwe nangĩenda gũteithio o hanini rĩu ũ take advantage of me You see, ũrĩa ndĩrenda gwĩka nĩ to your own advantage. Na nĩ ũgũkena na wĩigue wĩ mũtumia. ona rĩngĩ mathĩna marĩa ũkoragwo namo mathire biũ nĩ gũthahia ũrathahia mũrata guo kana nĩ kĩ oh come on ingĩmũthahia atĩa look here mwĩna thĩna mũciĩ no thĩna tiwe wĩnaguo medical report yonanĩtie we are both fertile nĩ ũrĩ wathoma riboti ĩyo

ndamenya ũrĩa wendaga na nĩ kabanga ũrũ nĩ mũthuri wakwa

Dennis, brother, ndirenda mũndũ mũkũndirikania ũrĩa Esther ekĩte. Rĩu ngwĩka atĩa? Ngwĩka atĩa? Nduka ĩyo ngwagĩrĩirwo nĩ kũmĩrĩha ũmũthĩ. Karĩ kĩ kĩũru na maica makwa?

brother tiga kumakana uria mutumia waku agwikite no mutumia muohere Dennis, brother nĩkĩ ũnyitĩte ni mbeca na nĩkĩ ũkũgĩrĩte ni mbeca then gĩthiĩ brother please muohere

Nĩ mai- ĩno nĩ medical report ĩrĩa maikia tũrĩte ahenetie nĩ ndamĩona mike atũrĩte ahenetie nĩkĩ na nĩ gũtithĩte kwĩ ndagĩtarĩ na tũgathimwo nĩ wendo mike atũrĩte ahenetie na nĩ gũtũhũthĩrĩte mbeca nyingĩ tũgathiĩ kwa ndagĩtarĩ na tũgathimwo mike nĩ mũtumia ũtũrĩte ũhenetie ũguo Hey. ndikira kuririkana mbeca icio iria tũhũthĩrĩte na ndagĩtarĩ nĩ ekũnjĩra nĩ tũkuonana nake ũmũthĩ